Togo Presbyteria Nyanyuie Hame ago nyɔgbɔ agbetikɔ Presbyteria Nyanyuie Hame ŋuti nya tso ƒe akpe ɖeka alafa anyi bla asieke vɔ atɔ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ atɔ nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Axaɣi asiekɛlia, be. Seminar tsɔtsɔ tso amedzɔƒe va agu ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve vɔ ɖekɛlia. Togomama zi evelia kple ale si Fransegbe zu dzizizi le eƒe ʋedzeƒekpa dzi la wɔe be Osɔfo Bürgi va zu seminar va ŋu seminar le Agu Nyɔgbodalave le afɔfie alo April ƒe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve ɖekɛlia me. Samuel Ewone, nufiala si nye Cameroon tɔ tso Douala eye wòdoa Fransegbe nyuie vie la dze nufiafia sukuvi aɖewo gɔme.

eye wotrɔ va aƒe la. Woawoe nye Ferdinand Kɔku, Theodore Tsetse, Ruben Dza, Emile Agboklu, Emile Anyi kple Alfred Yeboah. Woɖe nufiala yeye Aƒetɔ Mateo Ayim na semina la. Eva ɖo le dzo ve alo Yanuar blaeve-vɔ-adrelia ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ-evelia gbe. Gake eva dze dɔ eye wònɔe nɛ be wòadzo ayi aƒe le dzo dze alo Februar etɔ̃lia gbe. Ale semina klase eveawo tsi nufiala ataklo ko si me va se ɖe ƒea ƒe nuwuwu. Tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ etɔ̃lia dzi, seminar la na nufiala yeyewo ƒe sia ƒe va se ɖe esime wotsɔe yi Gobe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaetɔ̃lia ƒe anyɔnyɔ alo Septemba me. Etɔ̃lia, le ganyawo gome, do ŋgɔ na aʋa la, womehe hametɔwo ɖe ga dzɔdzɔ ŋu o. Evɔ ga mate ŋu atso Bremen ava na dɔla o. Ele be woaɖe asi le nufiala aɖewo ŋu abe Egmund Dikro ene, eye ɖewo ŋutɔ hã ɖe asi le dɔa ŋu le esime ga meli woatsɔ atu fe na wo o la ta. Ele be hametɔwo ŋutɔ nadzɔ ga hena dɔa ƒe dziyiyi. Nu si wɔ nu si wɔwɔ sesẽ ŋutɔ. Eya ta ɣeaɖewoɣi la, ele na Osɔfo Newell be wòatsɔ eya ŋutɔ ƒe ga awɔ nuɖuga na nufialawo. Fransé dɔgbedeawo ƒe vava kple woƒe dɔwɔwɔ. gbãtɔ dɔ dɔwɔlawo. Bremen Mission dɔgbedeawo ƒe dzodzo wɔe be eve hamea ti asi hezu eɖokui tɔ. Evɔ ŋutete meɖo esi be wòakpe akɔ kple nɔnɔme yeye sia kpakple dziɖula yeyeawo o. Eya ta hamea le ʋedzeƒe togo kpaa dzi kplɔlawo Ŋlɔ agbalẽ ɖo ɖe Paris Nyanyui Mission le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ etɔ̃lia me be wòava wòava wòava xɔ nae. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ enyilia me, esi Bremen Mission dzikpɔlagã Gottfried Stuyvesant ɖi tsa va Togo be yeakpɔ ale si nuawo le ɖa la, eva agu eye wòna eye wòna hameawo, dukɔawo kple sukuawo, gɔmedesuku kple semina, nya be Paris Mission ava axɔ ɖe Bremen Mission teƒe. Eya tae eƒe amedɔdɔ Osɔfo Charles Maitre va to wo dzi le ƒe si va yi me ɖo. Nya sia si wova wòva gblɔ la va eme esi to esia me be le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve vɔ asiekelia me la, Paris Mission ɖo eƒe dɔgbedea gbãtɔ ɖe Togo, eyae nye Osɔfo Charles Maitre la ŋutɔ. Tso ema dzi wode asi amewo ɖoɖo ɖa me, ale le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃lia me woɖo nufiala Charles Carrière ɖa hena sukuwo dzi kpɔkpɔ kple osɔfo Jepoin Queneau si yi ɖanɔ atakpa me Eya yome woɖo aƒenɔvi eve ɖa le ƒe akpe ɖeka le afa sieke blatɔ vɔ ɖeke lia me hena dɔwɔwɔ le agu. Woawoe nye Ida Guigel, Guigler, si va ʋu dɔyɔƒe le Siam lɔm alo Yuli wi atɔ̃lia. ƒe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ ɖekɛlia gbe kple Rachel Dogimon si va ʋu nyɔnuviwo ʋe ƒe le anyɔnyɔ alo September gbãtɔ ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ ɖekɛlia gbe. Wo kple eveawo va ɖo anyɔnyɔ September gbãtɔ ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ ɖekɛlia gbe. Wo kple eveawo. ɖo gbe ɖeka tso Senegal, va ɖo gbe ɖeka tso Senegal, afi si wonɔ dɔgbedededɔ la wɔm le. Wova ɖo Lome le Masa alo Yuni wui enyilia eh, le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ ɖekɛlia gbe eye Osɔfowo Baita kple Boadzo xɔ wo. Le Dzadoɖame sɔleme si wode kple wo le Kwasiɖa Masa alo Yuni blaeve-vɔ-ɖekɛlia gbe la, Osɔfo Baeta gblɔ dɔdeasi siwo atu ŋkume siwo atu ŋkume wo la na wo ale, Míehiã dɔyɔla siwo ada gbe le míaƒe dɔnɔwo ŋu kple lɔlɔ̃, kple amehela siwo atrɔ asi le míaƒe nyɔnuviwo ŋu be woava zu nyɔnu nyanu kple ŋudɔwɔnu siwo anye kpeɖeŋutɔwo na wo srɔ̃wo le woƒe dukɔa kpɔkplɔ me la, wova ɖo agu le ŋufɔke alo Masa Yuni blaeve vɔ evelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃ vɔ ɖekelia gbe. Hafi woava ɖo la, osɔfo Charles Maitre nɔ anyi hexɔwo. Osɔfo Maitre xɔ semina la dzikpɔkpɔ eye eƒe aƒenɔ nɔ dɔyɔyɔ la wɔm. Le ƒe etɔ̃ ƒe anyinɔnɔ megbe la, Osɔfo Maitre dzo le Togo ɖo ta aƒe le Siamlɔm alo Yuli wuietɔ̃lia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaetɔ̃-vɔ-ɖekɛlia gbe, afisi wòva yi ɖaɖo le dasiami me alo August gbãtɔ gbe. Yo míase ɖe afi sia na mi nɔvi vevi nyaselawo te etsɔ mawo ɖe mɔa míagayi edzi nye nyaxlẽla Télévision pour l'international plus de 128 ezã bɔkɔ na mia dome ame sia ame loo.